Okay, tutan na ka langhter dingmi cu YouTube, Facebook hi monetization a hong cang i phaisa a hmu cang nain a phaisa a thoh kho lomi nih an ka chawnh i kha kong he pehtlai in tlawmpal te keimah nih ka theih khawh tawk le ka experience chung in share in ka rak tuah lai. YouTube, Facebook hin monetization a hong cang. Phaisa na ngu cang. Kokal exchange zong na sin ah phan cang. Asinain zeiruang dah phaisa na tho khawh lo timi kong kha kan zoh hna lai. Hi an ka chawnhmi cu monetization kan ong cang i kokal exchange zong kan sin a phan cang. Sihmanhsehlaw kan tho kho lo i hi hnu thlahnih chung ah mei hi a tlamtlin lo ahcun kokal exchange sin ah kir ṭhan lai timi kha ca a um. Kha tikah khan an rak ka chawnh i midang zong an si ve cio ṭheu lai ti ka ruah caah keimah experience in ka rak chim lai i fianternak ka tuah lai. A hleiin US caah cun zakhat zakhat a dik lai. I sihmanhsehlaw tutan i chim dingmi cu monetization YouTube, Facebook in monetization a ong cangmi ca lawng a si lai. Pakhatnak ah YouTube kong in chim hna lai. YouTube ah anmah nih ri in chiahmi na phak a si cun monetization na siah khawh. Monetization na siah an awn tikah atu bantuk Google AdSense hi cabawm in nan kuat lai. Ni Google AdSense cu YouTube, Facebook hi phaisa thohnak caah a si. Hi chung in khawt aa tel lai. Acheu cu a khongh tampi Na awi sin ca tampi ra lai. Keimah zong hika hin khawng hi pahnih, YouTube ah pakhat, Facebook ah pakhat awng cang ding khawt a ra lai. Hi sihmanhsehlaw mi hi Google AdSense hin khawt zong an hmuh cang nain phaisa khan tho kho lo, kha ruang khan zeiruang dah kan tho kho lo ti khan ka chawnhmi a si. Pakhatnak ah, hi kong he pehtlai in ah Monetization a hong mi ca lawng chim le mu hi kha pin ah theih deuh na duh ahcun comment ah tuah khawh a si. Detailly in phaisa kan hmuhnak kong le monetization sianh ning kong pawl zong kha ka chim cia mi link zong ka rak chiah lai a herh si le chim zong ka rak chim ṭhan te lai. Pakhatnak ah Google ah sin in kuat ning kuat i zeirawn in na thoh khawh lo ticun A zut thei pipi mi cu si. Na YouTube ah maw, na Facebook ah maw, na rak i tuahnak na profile name asilo cun na channel name, na theih name le na tangka thohnak ding kha aa keih lo. Cu ruangah pakhatnak ah YouTube i na YouTube min kha le Na social security min a khah lo ahcun na tho kho lai lo. Cucu US ca cun a biapi tukmi a si. Cucaah cun YouTube in monetization awng Google AdSense code ning kuat i na ṭial dih hlan ah na YouTube channel na Facebook phei i na min naa tuahmi kha Nangmah nih na hman liomi na social security na citizen min tein vun thleng ta hmasa ka ti kan cun ngah cang lo khi. Si ahcun naa lawm ṭheo lai ti ka zumh. Tu bantukin Google AdSense har le fe tein monetization na tling in a si awk phaisa na hmuhmi Khakha na tuah khawh hlan lo paoh cu zeitluk a tam zong, zeitluk a caan sau zong zeitik men ah na sin a phan kho lai lo. Zeiruangah ti cun wrong information bantuk kha a si lai caah khan chikkhat te nangmah i na US i na min taktak te khan na Facebook phei, na YouTube channel paoh, zei bantuk a si paoh, monetization na awnmi Hei paohpaoh kha na min te vun thlengter law cuticun phaisa kha na hmuh ṭhan ko lai timi te kha. Okay, sicun mah ka video hi monetization a hong cang ko nain vocal essence zong a cungah phan cang ko nain a tho kho lomi caah cun zakhat ah zakhat na ca a ṭhahnem lai ti ka zumh. Cucaah cun hihi na ca a ṭhahnem si cun like share subscribe comment in thazaang rak pe ve ding. Kan sawm. Cucu US i ummi caah cun A uak lai ti ka zumhmi si. Keimah pumpak in aa Facebook zong YouTube zong phaisa cu ka hmu ve ko. Na Facebook tu hi cu star zong in hmuh khawh a si. A phunphun in cun subscriber zong in hmuh khawh a si. YouTube tu cu subscribe cu free si. Watch hour le advertise deuh in si. A biapimi cu Google Assistant, Google Quote na sin a phak cang hnu in na thoh khawh lo si cun Na min taktak le na channel min kha a kaih lo caah a si timi ti kha vun langhter ka duh. Hi video hi na caah a ṭhahnem lai ti ka zumh in hawi kom midang kong nih thei ve na seh tiin sharing in thazaang rak pe ve ding kan sawm. Thank you. You guys need time.